1991 елга кадәр Кайбыч Апас районы составында була. Татарстанның иң яшь районнарының берсе Кайбычта унбер керәшен авылы бар. Һәр авылда диярлек чиркәүләр эшләп тора. Кайберләре унтугызынчы гасырда ук төзелгән. Безнең арттагы чиркәү, иске чиркәү, ул 1898 нче елда төзелә башлаган. Инде төзелеп беткән 1900 Беренче елда ул прихожаннарның акчасына төзелгән. Чиркәүләрдә хезмәт, ягъни служба башлыча татар телендә алып барыла. Вәгазьләр дә татарча сөйләнә, хәтта православие диненең Евангелие, Псалтирь кебек төп дини китаплары да татар телендә язылган. Наталья Демидовна әле кичә генә Казаннан яңаларын да алып кайткан. Яшьләр дә алар менә.
Бер алып кайткан идем мин, бетте, былтыр алып кайткан идем. Китаплар бетте. Менә кичә Казан тәнәки Казанга врачтан тагын алып кайттык. Татарстанның Идел елгасының уң ягындагы җиде районның бары тик берсендә, Кайбычта гына керәшен авыллары бар. Аларның килеп чыгышы унсигезенче гасырга барып тоташа. Кайбыч, Мәлки керәшеннәре, нигездә, унсигезенче гасырда барлыкка килгән. Элеккеге татарлар, элеккеге татар авыл, татар мөселман авылларындагы, һәм алар күпчелеге үзләренең бабаларының мөселман икәнлекләрен, һәрбер бүгенге Керәшен авылында татар мөселман зираты барлыгын, аны карап торып, барлап торуы белән билгелиләр. Район музеенда да керәшеннәргә кагылышлы бай һәм кызыклы экспозиция булдырылган. Монысы керәшеннәрнең милли киеме, татар баш киеме, күлмәк, алъяпкыч һәм аяк киемнәре. Менә монда безнең төбәктә яшәүче керәшеннәрнең төрле вакытларда, моннан 50, 70, 80, 100 һәм аннан да күп ел элек кул белән эшләнгән тукымалар. Менә моны карап торырга гына шулай. Әгәр дә ачып җибәрсәк, ул менә нинди

Шунсы игътибарга һәм мактауга лаек Кайбычта керәшен мәдәниятен, гореф-гадәтләрен яшь буынга бирү буенча әйтеп бетергесез зур һәм киң колачлы эш алып барыла. Район мәктәпләрендә, мәдәният йортларында дистәдән артык балалар фольклор төркемнәре эшли. Безнең бит инде бурыч нәрсәдә, үзебезнең яшь буыныбызга шул булган Элек-электән килгән шундый матур гадәтләребезне матур иттереп, тагын аны күтәреп чыгып и матур иттереп яшьләребезгә биреп калдыру, тарихка кертеп калдыру. Яшь вакытта күкрәгемә чәчәкләр кадамадым, Чөнки яшьлек үзе чәчәк кирәк дип санамадым. Чиккән әйберләре сындыкта гына ятмасын дидем. Үзебез тормышка керсен дип, балаларга өйдән алып килегез, сындыклардан алып килегез, сөлгеләр, кулҗаулыклар алып килегез дип әйттем инде. Алар алып килделәр. Менә бу ике, менә бу 100 еллык сөлге. Без аны шул сөлгене Чигәбез менә монда, яңадан чигәбез. Менә бу Иске Тәрбит авылыннан 1987 нче елда оешкан Саудияр ансамбле апалары. Әби-бабаларыбыздан калган бөтен җолаларыбызны, бөтен җырларыбызны әби-бабаларыбыздан үзебезнең народный диеп аталып килгән җырларны җырлыйбыз. Керәшеннәрнең көйләрендә генә түгел, киемнәрендә дә, тирә-күршедә яшәүче чуаш, мордва элементларын да күрергә була кебек.
Бу күлмәк киндер күлмәк инде. Бу настоящий киндер күлмәк бу. Моны кул белән теккәннәр әбиләр. Бу борынгыдан килгән инде, әби-бабаларыбыздан сакланып килгән. Бу итәкләр ни өчен ике төрле куйган? Элек бит инде материал, басма дибез инде, материаллар булмаган. Менә аны бик саклап кына киндер күлмәккә шундый тесле-тесле итәк куйганнар. Э, өстәге итәге бер төсле булган, астагы итәге икенче төсле булган. Киемнәрне, әлбәттә, инде үзебезнең керәшен җирлегеннән өйрәнеп, һәрвакытта да бу бит инде киемнәр сакланырга тиеш. Ә менә күрсәтеп китсәм, якынрак күрсәтсәм, безнең инде киемнәрдә Мәлки керәшеннәренең әтәч биюе бар. Без инде үзебезнең Биюләрдә керттек әтәч биюенең, хәтта әтәч төсмерләрен керттек әтәч биюе иттереп. Хәтта ни өчен дигәндә, җиңү яулар өчен үзебезнең җирлек биюләрен өйрәнеп үссен иде балалар.
Кайбычта ел саен уздырыла торган әлеге фестивальдә районның һәр авылы, һәр мәктәбе дә керәшен сәнгатенең бар матурлыгын бөтен нечкәлекләр белән ачып салды. Тамашачының да зал тутырып килүе әби-бабайларыннан калган бай мәдәни мирасына битараф түгеллеген күрсәтә. Кайбыч районыннан Рамис Сафин, Татарлар.